Ölüm ýassygyna başy ýeten bir baýyň üç sany ýetişen ogly bar eken. Emma olardan Ata halyň niçik diýip habar tutan bolmandyr. Näderini bilmedik baý obaň akyldarynyň ýanyna gelmegini sargapdyr. Ondan maslahat sorapdyr. Akyldaram oňa Näme etmelidigini salgy beripdir. Baý, Akyldaryň öwredenine eýerip, ilki ogullarynyň ulusyny, soňra ortanjysyny, iň soňundanam kiçisini, her birini aýry-aýrylykda ýanyna çagyrypdyr-da, Pylan ýerde bir hum gyzyl gömüp goýandyryn. Ony ýeke saňa aýdýan. Men ölenimden soň, doganlaryňa bildirmän, ýeke özüň alarsyň-da, tüçjar baý bolarsyň diýipdir. Şundan soň doganlar baýa biri-birinden gowy hyzmat edip ugrapdyrlar. Ahyry bir gün baý aradan çykypdyr. Doganlaryň iki ulusy ony jaýlamak bilen başagaý bolup ýörkä, olaryň körpesi barypdyr-da, baýyň gömüp goýan humyny tapyp alypdyr. Hiç kime görkezmän getirip, elin bir ýerde gizläp goýupdyr. Soňam syr bildirmän gelip, doganlaryna kömekleşen boluberipdir. Şeýdip bular atasyny jaýlap, oň aşyny-suwuny beripdirler. Şondan soň olaň ulusy Humuň gömlen ýerine barypdyr. Görse, Hum-da ýok, zat-da. Onsoň ortanjysy şol ýere gidipdir. Bu-da iki elini burnuna sokup gaýdyp gelipdir. Hilegärlik edip, syr bildirmezlik üçin kiçi doganam ol ýerde örüşdiren bolupdyr. Oň hiç zat tapman geljeg-ä, näme özüňize geldi. Şeýdip bular deň dawagär bolýar duruberýärler. Biri-birine Humy sen alansyň-da sen alansyň, Sen tapda sen tap bolup tutýarlar bir tükezzibana. Ahyr näme ederlerini bilmän, Pylan ýurduň bir gyz patyşasy barmyş. Ol islendik dawany örän adyllyk bilen çözýärmiş. Ýörüň şoňa gideliň-de, dawamyzy düşündireliň diýşip, gyz patyşaň mekanyna gaýdýarlar. Az ýöräp, köp ýöräp, Ahyry oň ýurduna ýetýärler. Ejaza rugsat sorap, oň arz jaýyna baryp, öz ýagdaýlaryndan habardar edýärler. Gyýyt patyşa bularyň dawasyny diňleýär-de, Munyňyz çylşyrymly dawa däl-de, ondan-ha derrew açarys. Ýöne ondan öňürti siz maňa başga bir meseläň çözgüdini tapmaga kömek ediň diýip, gürrüňini dowam edenmiş. Biler bolsaňyz, men ýaň göze görnen gyz mahalym, kakam uly patyşady. Menem şa gyzy özüňize belli, ähli erk-ygtyýar özümdemikä öýderdim. Şoň üçinem weziriň ogly bilen halaşyp, oň bilen toý tutma wadalaşyp ýördüm. Enem-atam meni durmuşa çykarmakçy boldular. Menem, Meň üçin azara galyp ýörmäň. Öz seçip saýlanym bar diýip, enem-atama ýagdaýymy düşündirdim. Kakam bu sözümi eşidip ör-gökden geldi. Ýok, gyzym, o diýýäniň bolmaz. Sen şa gyzy şazada-da durmuşa çykarsyň diýip dyz atyp durdy. Şo barmana-da kakam bilen gowy görüşýän başga bir patyşa ogly üçin maňa sawçylyga geldi. Kakamyň gökdäki dilegi ýerde gowuşdy. Ur tut guda boldy, sähedime çenli bellediler. Şo günem gelip gelnaçylar meni o ýurda aldylar ötä etdiler. Toý-tomaşa tutuldy, bize-de nika gyýyldy. Galdyk şazada bilen ikiçäk. Şol wagt öz halaşan ýigdim ýadyma düşüp, men uludan demimi aldym. Bu ýagdaýy gören şazada, Ýer gyz, näme beýle uludan demiňizi alýarsyňyz diýip sorady. Menem dogrymdan gelmegi makul bildim. Öz söýýän ýigdime gowşup bilmänime gynanyp, şeýle edýändigimi aç-açan aýtdym. Şa oglan edep-tertipli, akylly-başly ýigit bolup çykdy. Beýle bolsa, menden saňa zowal ýok. Men kişiň söýgülisi bilen döwran sürüp bagtly bolup bilmerin. Bar, Alla aýaryň, ýoluň açyk bolsun diýdi-de, garaňky gijäň içinde hiç kime duýdurman, meni ýola saldy goýberiberdi. Menem öz söýgülisine gowuşjak gyz gorky-ürkinem ýada salman haýdap gelýärdim welin, iki patyşalygyň ortasyndaky çöllügi kesip gelýärkäm, dur-da dur bolşup, bir topar alamançy daşymy gabaýdy. Olaryň baştutany ekezlenip, has golaýyma geldi-de, Gijäň bimahal çagy ýeke özümiň bu ýerlerde näme iş edip ýörenimi sorady. Menem özümiň şa gyzdygymy, soňraky wakalary birin-birin aýdyp berdim. Meň ýagdaýymy eşidip, ol ýoldaşlaryna garap, Muňa hiç hili azar bermäliň. Şazada şeýle ynsaplylyk edip, Gyzy öz halaýan ýigdiniň hatyrasyna ýola salyp goýberen bolsa, bizem biýnsaplyk etmäliň. Goý, öz söýgülisine gowuşsyn diýdi. Şeýdip men bulardanam aman-sag gutuldym. Gijäň bir mahaly gelip, söýýän ýigdimiň gapysyny kakdym. Ol daş çyksa, ynha men durun. Ol aňk-taňk bolup, Hany, seni durmuşa çykarmadylarmy näme diýip sorady. Menem bolan zatlary muňa-da birin-birin gürrüň berdim-de, Indem ynha seňki bolmaga geldim diýdim. Ol bir salym oýlanyp durdy-da, Aý ýok, men seni alyp biljek däl. Sebäp diýseň, patyşaň ogly maňa hormat edip senden geçipdir. Alamançylaram şeýdipdir. Ýer onsoň, men şolarça ýokmuşymmy? Men seň nikalaşan ýigidiň hatyrasyna öz söýgimi pida etmesem, namartlydygym bolar. Bar gidiber. Ýoluň ak bolsun diýdi. Men halaşýan ýigidimden bu sözleri eşidip galdym bir azara. Näme edip näme goýjagymy-da bilmän aljyradym. Aljyrmaz ýalam däl, haýal-ýagyrlyk etsem ýalançy ýagtylyp barýar. Il örmänkä meseläni çöp döwen ýaly etmesem, gep ýassygy boljagym görnüp dur. Ana onsoň daň atmanka toýum edilen ýere ýeteýin, görýän welin, meň bagtym şo şazada bagly bolara çemeli diýdim-de, ýene yzyma dolandym. Görsem, hälki alamançylar çyndyzam gitmän ekenler. Haý, bu gezeg-ä sypdyrmazlar-ow diýen gorky bilen olaň ýanyna golaýlaşdym. Dogrudanam, olar bir-birine igenişip, Öz aýagy bilen gelen şeýle maşgalany elimizden giderdik, indi-hä beýtmeris diýşip heçelle kakyşyp ugradylar. Ýöne olaryň baştutany, Hany sesiňizi kesiň diýip, nökerlerine haýbat atdy-da, ýene menden indi näme üçin yzyma gaýdandygymy sorady. Menem bolşy ýaly aýtdym. Bularam ýene ynsaplylyk edip degmediler. Aý garaz şeýdip howa ýagtylmanka hälki toýum edilen ýere ýene-de geldim. Bardym şazadaň ýanyna. Bolup geçen işlerem birme-bir aýdyp berdim. Olam ünsli diňledi-de, Indi-hä men saňa asylam öýlenip bilmen. Söýgiň hormatyna alamançylaram rehim eden bolsa, men indi şol gezip ýören bikärlerçe-de ýokmuşymmy? Men beýle biinsap däldirin. Bar öz söýgüliňe gowuş diýip, ýene yzyma gaýtaryp goýberdi. Söýgüli ýigdimiň bolsa näme diýeni size aýan. Gaýtadan baranymyň peýda bermejegem görnüp dur. Menem başga alaç tapman, Atam öýüme gaýdyberdim. Gelenimden soň atam-eneme ýagdaýymy aýtdym. Kakam bu işde özüni köp derejede günäkär hasaplap, patyşalygyny maňa bagş etdi. Şondan bärem men gyz halyma ýurdumyza şalyk edip ýörün. Hawa, indi aýdyň göreýin, meň bilen toý tutulan şazada ynsaplymy, ýolda ýolugan alamançylar? Ýa bolmasa-da, meň bilen halaşan ýigit. Şularyň haýsysy has mamla? Patyşa gyzyň gürrüňini diňlän üç dogan pikire çümüpdir. Ahyry olaryň ulusy, Elbetde, seň bilen toý tutulan şazada ynsaply. Ol gyzyň ozal kim bilen halaşanyna ünsem bermeli däl. Sebäp diýseň, nika gylansoň, sen şoňky bolýaň ahyry. Diýmek, ol söýgiň hatyrasyna öz nikasyny pida beripdir. Şoňa görä-de juda ynsaply bolýar diýipdir. Agasy sözüniň soňlaryna mähetdel gürrüňi ortanjy dogan alyp göteripdir. Diýseň-diýmeseňem, men-ä gyzyň başdan söýşüp ýören ýigidini ägirt görýän. Heý, görüň-ä, Ömür boýy arzuwlap ýören gyzy aýagy bilenjik üstüne gelýärem welin, beýlekileň özüne goýan hormatynyň haky üçin söýgüsini pida berýär oturyberýär. Aý ýok, ynsaplylyk mundan ýokary bolmaz. Nobat doganlaryň iň kiçisine ýetýär. Aý ýok, agalar, beýle däl. Işi-pişesi ýol urup, ili çürkäp ýörmek bolan alamançylardan Galtamanlardan ynsaplylyk eden ýok bu taýda. Heý, şolaryň zady nebsi agyrar diýip kim aýdar? Ýöne hak söýgi bularam amana getiripdir. Ýene onsoň, heý, ynsap diýeniň şondan öňe geçermi? Hany aýdyň-da, diýýär welin, gürrüňe gyz-patyşa goşulýar-da, Aýtsak ýagşy ýigit, Ataňyzdan galan humam sen çykar. Alamançylaň ynsaplylygyna akyly ýeten ogryň öz biynsaplygyndan el çekmäge gaýraty çatmalydyr diýip kesgitli aýdypdyr. Doganynyň iň kiçisi Siziň pähimiňize hem adalatlylygyňyza haýran galaýmaly. Ýörüň, agalar, humy görkezeýin diýip, gyzyň öňünde tagzym edip, ondan rugsat alyp, agalary bilen ýola düşüpdir.